Eyo ama wò mamlɛ ko ɖe ma ɖe ashi me. Eh, miɔ me yo ka ƒe yi ge ƒe ya dzi. Kple miwo ke yi sta yi dzi dzodzo ka dzadzra ɖo wɔm be yewoa yi ƒe dzi mia ƒe nye nye mi ke to. Ma fie gbe lɔlɔ mi, mi ga vɛ no ŋdi tsɔ ma no gbe fum ɖe amu ŋu aƒa me. Ɖo kɔ fo mi tukpa me. Eye medzi be ne woŋlɔ ɖe mia ŋu o ta, alo woava ƒo mi tukpa me o ta, eye mietsi gbe agbe aƒe yiyia, nye ame yiwo ke me go do ge eƒea dzi alo Easter dzia, nye me ne maɖe do mɔ ne ne ɖeko matɔ ma ŋuti. Ta mi si nu ɖeka akpe. Ne mieɖɔ ƒea mea, oh miawoe zɔ, miawoe zɔ, miawoe zɔ. Oo, míawoe zɔ, míawoe zɔ, míawoe zɔ, o, o, o, o, ake o, míezɔ ɖe mia ŋu, míezɔ ɖe mia ŋu kɔ. Ke nenema o, ezi le mia te, mègatso nanɔ anyi gbaŋ, mèganɔ anyi gbaŋ. Yehowa be zi le mia tea, eyo ke mienɔ anyi, ne anyinɔ ge, anyinɔ ge ɖe zikpuia me praŋ. Ne anyinɔ ge ɖe zikpuia ŋu, alé klo ɖe asi nɔ nya be edzi be yeado gbe. Keŋka Ye na gblɔ ge wo ah ne fada fada ne mada mada ke me ɖe ko eh mia ne ŋuɔ mi mega gblɔ ye ado gbe o ɖe ne gblɔ ge ɖe mia me tsitsi wotɔ dzi mia me wo nye me ekpe ɖa ɖe ŋuɔ me fia fia ko nyi sre zi ɖeka mega mega fia ga ke we ke ke na be me ɖe ku ma ne ŋuɔ mi ke vo ne ŋuɔ mi Ne ŋue mi o ke edze gɔme ŋdi ne ŋdi ne va ɖo ne ŋdɔe ne va ɖo na do ŋdɔ ne fi ne va ɖo na bie fi ewɔ lɛ ne me mia fia go ela be wɔ lɛ nyɔ mi fi ame le fia mi etsi ɖo fi ke me le fia o ta wɔ lɛ me te mia fia ga ɖo me nya ge ne mo eyo mi go dzi gbɔ mi so he ya gbɔ ne mi so gɔme dze dze afi ma va no wɔ le fia me mi wɔ la mia ma ɖo ko nyi e wɔ le wɔ le lɔlɔ ɖo vivi na ta Ke ne eva ɖɔ, ne ŋdi eke be ŋdi, ne be, ne ŋdɔ eke be ŋdɔ, ke wobe ŋdɔ mɔdzitɔwo, alo wobe tsoƒetɔwo, ke tɔwòe nye ŋka? Wodɔ. Mɔdzitɔwo, woli. Ɖeviwo, wodɔ. Ese gɔme ɖa ɖi, wotɔ wò nuɖoɖoa koe nye wodɔ. Woli, wodɔ, woli. Ne wobe miedɔ nyuie hã ko na be ee, ke wohã dze gɔme aƒea me. Wodɔ wo ŋu ɖo ge ne wò nenema. Ke ku ye ko tsui ɖe afi ma he, miedɔ nyuiea? Ewɔ abe ee, evɔ wotɔ. Wɔ fi la ko neva ne gabe yeabia question fũɔ kpã, àte tsi mɔ ta sue ma ma ɖe sue ma li ɖe asi nakɔ yie. Ekpɔe ɖa ɖe nɔ̃ nya be metsi gbe o. Ee, ne bia nenema kpokploe kɔ evɔ. Ene ebe ko shin bia fufia no ko fuge tukpa me. Ekpe da de e ta ne miala hama rashi mia kɔ ye. E mi to hon fia mi ro fia mi to hon mia nye ngzi lolo. Ye ma gbe mele nyana me kpo ma rapo ya ji. E mka isa ya ji o o o o ngzi dom ne ma e mka moni o ho dom ne ma. Oko me ngto ga va yi. Akpe ne mia ko hama mia mia mia le rashi kple mia fa po ma yi ma yi ya mia nwe ye. Enyo. Be said do the right thing here. Akpe eme ne nyo. Ayo ke kɔshra amre ne nyo. Ciao.